Haleluya haleluya ni rhandza ku mi xeweta evitaneni ra matimba vito ra hosi ya yena Yeso Kreste wa Nazareta namuntlha hi ta swin'we into the word of God leri nga ta ri kuma eka Exodus chapter number 14 hi ta hlaya swin'we eka verse 17 leyi nge Mina ndzi ta nonon'hwisa timbilu ta Vaegipta leswaku va ta nghena elwandle va landza Vaisraele, kutani ndzi ta dzunisiwa swinene hi mhaka ya leswi mi nga ta humelela leswi nga ta humelela eka Faro ni le ka mavuthu ni makalichi ya yena ni le ka vagadi va makalichi ya yena. Hi ta tlhela hi hlaya eka verse number 23 ku fikela eka 28 leyi nge, Kutani Vaegipta va hlongorisa Vaisraele va va landza hi le ndzhaku. va fika va nghena elwandle va ri ni tihanci ta Faro hinkwato ni makalichi ni vagadi va tihanci ta yena. Loko ri ya eku xeni, hosi Xikwembu xi languta mavuthu ya Vaegipta xi ri epapeni leri nembeleleke ni le ndzilweni, kutani xi va hlanganyisa tinhloko, xi bodlomerisa mavhilwa ya makalichi ya vona endzhopeni, leswaku va famba hi ku nonoka. Kutani Vaegipta va ku, A hi tsutsumeni hi tshika Vaisraele, hikuva hosi Xikwembu hi xona xi va lwelaka eka hina Vaegipta. Kutani. vhesi 26 Kutani Xikwembu xi ku eka Muxe, Tlakusela voko ra wena ehenhla ka lwandle, leswaku mati ma ta tlhela ma vuya ma kugumeta Vaegipta ni makalichi ya vona ni tihanci ta vona. Hiloko Muxe a tlakusela voko ra yena ehenhla ka lwandle, kutani hi vurhonga mati ma tlhelela ematshan'wini ya wona, kutani Vaegipta va tsutsuma va hlangana na wona. Kutani hosi Xikwembu xi va tshika va dyiwa hi mati ya lwandle. Kutani mati ma vuya ma khugumeta makalichi ni vagadhi va ma, va, va tihanci ni mavuthu ya Faro hinkwawo lama a ma nghenile elwandle ma landza Vaisraele, a ku salanga munhu na wun'we. Haleluya! Namuntlha hi ya hi ya vulavula nyana hi Samariya, xitori lexi nga humelela eka vana va Israyele. Hi Rito ra Xikwembu, vana va Israyele va ve mahlonga etikweni ra Egipta for so long. Faro a nga pfumeli eku vulavula ka Xikwembu loko Xikwembu xi rhume Muxe a famba na Aroni leswaku a va yi va ya kombela leswaku Faro a tshika vana va Xikwembu va famba. Kutani Faro a nonowisa mbilu, a ku, Swi nga antswa va tshama va kota ku hundzuka emahlonga ya yena ri rito ra Xikwembu, Xikwembu xi n'wi kombe tisayine to tala mara still Faro a alela. Rito ra Xikwembu ri hi kombisa kahle leswaku loko va ta va humile vana va Israyele etikweni ra Egipta, Faro a ala ku swi nge endleki, not under my watch I will follow them. A humesa makalichi, a humesa tihanci a ku a hi fambeni hi va caca. Rito ra Xikwembu loko va ri karhi va famba va fika mahlweni vana va Israyele va fika eka lwandle lero tshwuka. Loko va ha va ha yimile va ha langutisane na lwandle, va languta ndzhaku va vona swaku hi loyi Faro na Makali Chayina i le ku teni. Rito ra Xikwembu, Xikwembu xi ku eka Muxe, Va byeli leswaku Vaegipta lava vonaku namuntlha a va nge he va voni nakambe. hikuva ni ta va lwela vona, a va miyele va ku, Hwi! Haleluya! Rito ra Xikwembu loko swa ha endlekise sweswo, Xikwembu xi nyika Muxe ndlela ya ku a pfula lwandle lero tshwuka ku va hundza. Mara hi ku Faro, Xikwembu a xi vurile swa ku xi ta n'wi nonohwisa mbilu leswaku a alela a lava ku lwisana na Vaisraele, Xikwembu xi ta kota ku dzunisiwa hi ku leswi nga ta n'wi humelela. Namuntlha hi ya hi ya dyondzisiwa hi mhaka yin'wana ya kahle. Loko hi karhi hi hlaya emahlweni, hi ya hi ya swi vona leswaku i ntiyiso Faro a nonon'hwisa mbilu loko a vona lwandle ro tshuka ri pfuleka, a ku na yehe a nghena. Mara emiehleketweni ya yena swi nga ti leswaku lexi nga pfula lwandle ro tshuka i Xikwembu xa vana va Israele, vona lava a va xanisaka swi nga ringi ka yehe, a fositela a lava ku nghena endzeni ka lwandle ro tshwuka. Mara loko va rile Xikwembu xi va nyika sayini hi ku bodlomerisa makalichi ya hina, a alela a ku, Ni ya kwale, va nge ni, va nge ni phunyukeli Vaisrayele. Kasi a nga swi tivi leswaku u ringe Xikwembu swi ringene, leswaku nkarhi wa yena wu herile. Hi yo mhaka loko a ale a ya mahlweni va tsutsuma hi milenge, Xikwembu xi te ka Muxe, Yimisela nhonga ya wena henhla, leswaku mati lamaya ta pfaleka. Ene indeed rito ra Xikwembu ri ye ra hetiseka, because the Egyptians were no more to be seen hi ku a va mitiwe hi mati. Ni vulavula na vanhu namuntlha lava va nga na xiyimo lexi loko va khongela va ku va huma eka swona, loko va khongela va ku va chupukela valala va vona. Nala a yima mahlweni a ku, Mi nge chupuki ni ri kona. A ku, Mi nge humeleli ni ri kona. Nala a ala a lwa, a nga ri na mhaka na ti-warning leti Xikwembu xi n'wi nyikaka tona. A ku, A swi na mhaka, ni ta jika na yena ni ze ni wina. Yima ni ku byela n'wana mhani, I nga chavisiwi hi nala yoloye i lwaka na yena, i nga chavisiwi hi nala loyi a ku pfukelaka matimba ku nga nala ya Sathana, i nga chavisiwi hi valala va wena loko va ala va ha lwisana na wena va kha va ku vona ku Xikwembu xi yima na wena, because Xikwembu xi lo va nonon'hwisa timbilu leswaku siku rin'wanyana xi ta dzunisiwa hi leswi nga ta va endlekela. Ni vulavula hi swilo swa njhani na? Ni vulavula hi ku siku rin'wanyana va ta ku ringetela va ze va vona rifu ra vona va ri khoma hi mavoko. Hi nga kali hi chavisiwa hi nala ni. Xikwembu xi ri xi ta ku lwela, xi ri, Vaegipta lava u va vonaka namuntlha, a wu nga ha va voni nakambe. Lero xiyimo xexo ku nga khale u karhi u lwisana na ku xi hundza, u karhi u lwisana na ku xi hlula, xi ala xa ha ku damarerile, xi ku xi nge ku sukeli i nga chavisiwi hi xona. Yana mahlweni, Xikwembu xi vula ka Vaisrayele, xi byela Muxe xo ku, Va byeli leswaku va nga chavisiwi, makalichi a va fambe va ya mahlweni. na wena muthava yana mahlweni valala va ri karhi va ri kona yana mahlweni va ri karhi va ku lwisa yana mahlweni n'wana mhani valala va we va ri karhi va ri kona yana mahlweni va ri karhi va tikukumuxa yana mahlweni valala va wehe va ri karhi va ku siveleta va ku loko na ha ri ku a nge humeleli loko na ha hanya a nge fikeleli va vulavula swo biha hinkwaswo va boha va tlhela va sure Yena mahlweni u tshemba Xikwembu, hi swona xi nga ta ku humesa emavokweni ya Faro. Vuhosi bya Faro a byi zanga byi nga tirha hi siku ra makumu, hi ku Xikwembu xi endle leswaku Arihosi a fambe na makalichi na valandzeri na tihanci ta yena, a mitiwa hi mati swi te tano. Hi leswi ni vulaka swona na namuntlha emahlweni ka wena n'wana mhani, ni ri na le ka valala va wena, va ta mitiwa siku rin'wana, va ta herisiwa, hikokwalaho ka vu stubborn lebyi va nga na byo henhleni ka wehe, hinkwavo lava funghaka va ku as long as ha ha ri kona a nge humeleli, u nga chavisiwi hi vona n'wana mhani, va nga ku chavisi, va nga ku ninginikisi, va nga ku confuse, yima u langutela ka Xikwembu hi ku xi xi endlile xitshembiso leswaku Vaegipta lava vonaka namuntlha a wu nga va voni kambe. Leswi leswi vulaka leswaku Faro loyi a ku lwisaka, Faro loyi a ku yimelaka mahlweni ka tindlela, loyi a ku bohaka vusiku ni na nhlikanhi, a wu nge he n'wi voni nakambe hikuva Xikwembu xi ta n'wi hlula. Xi ta n'wi hlula Xikwembu, xi ta dzunisiwa hikuva wena a wu tiveka leswaku u xisiwana, a wu tiveka ku u hlonga ra Faro, mara loko Xikwembu xa yimisa voko swi n'wi mitisa hi lwandle ro tshwuka, vito ra wena ri ta cinciwa eku va eka ku va kwihi, ri ya ka ku va muhluri ku tlula ku va xisiwana lexi a va ku vitana hi xona. Hi yona mhaka ni ku u nga chavisiwi valala, yima u tiya. Rito ra Xikwembu ra vula ri ri, Ni ta mi lwela, n'wina mi yima mi langutela ka mehe, eka Eksoda 14 verse 14. Hi yona mhaka namuntlha ni vula ni vulavula na wena ni ku, u nga chavi hambiloko ri nga ta ku ya mahlweni va ku siva, u nga chavi hambiloko va ku lwisa vusiku na nanhlikani u nga chavi u nga chavisiwi nchumu tshemba xikwembu tshemba yehovha loyi a nga humesa vaisrayele evuhlongeni bya egipta endzhaku ka malembe layo tala a n'wi hlula faro hayi ku ri xikomba xo tsandza hi faro mara eka rito ra sweswi vurini swi swi lo n'wi nonon'hwisa mbilu Faro, ku a nga swi koti ku va sukela. A va sala hi le ndzhaku vana va Israele, mara a nga swi tivi ku i tihelekete eku loveni. Hi yo mhaka namuntlha ni vula, ni ku na wena, valala lava ku salaku ndzhaku, va nga ku tlheleleki vusiku na nanhlikani. Lava va ku salaku ndzhaku, hambiloko Xikwembu xi va nyika tiwoyini na tiwoningi na tisayini, e valala lava ku salaku ndzhaku, Xikwembu xi ta va endla leswaku va tiheleketa eku feni.

Wena i ta hlula ku u tshembe Xikwembu. Wena i ta hlula ku i nwe langutela ka Xikwembu xi tshembekela. I nga chavisiwi hi munhu la u vulaka ku kwala matimba. I nga chavisiwi hi valava lava ku sivelekaka ku humelela. I nga chavisiwi hi valava va ku vekelaka mindzhukano. Lava tivonaka matimba va tivonaka vuhosi va lo thyaka ntsena evuhosini bya munyama. A va tshamanga evuhosini bya Xikwembu. A va twanananga na Xikwembu hi vutomi bya wena. Hi yo mhaka namuntlha na ku byela ni ri u nga chavi. Va ri karhi va ku endla leswo vava u nga chavi swi ri karhi swi ku tikela swilo u nga chavi swi ri karhi swi komba nga ku nge ku ku hahlurile vana va israele vira xikwembu ri ri loko se va vona sara va sale le ndzhaku va ku musi a wu hise kwini wa angelo hi tshika kwale ndzeni ka tiko rele ra vuxonga a wu byele hi mali ku hi nge swi koti ku ya kuma masirha ku lahliwa leyi ya vuxonga ku a hi ri ku hanyeni wa u hi tisela ni ku vona nga mudyaso ku endleka yini a va vona nga ku herile swinene